Iga agotira igocha.
Igakorera post ye stima nere ere insa.
Ekare gose. Aiga. Kwerende eh tarasima toetere ase tete toratamboke. Ase enche ase enche y'amagoro aya. Oo.
Bono gotatiga enyomba enyene ng'ai ere. Nonye na agachete aa. Nonye na roche naende ndaire ore. Oo ano enyomba yao yarenge ya mara ye bono entang'ani ase mwamenyete. Nonye na agachete aye.

Okay, igo nkorete form four omwaka o two thousand and four, engaki ase eng'encho ntware koenyara nkaamua gochaka korigia obogima, nkaenda Nairobi on December two thousand and four, ngachakera egasi ya hoteli, nero nakorete ang'e emiaka ebere, naende nkarairana ase eng'encho tintocheti goakana, oyo otoirete ore are gosaba chibesa oteba na- nabake tore, otome ng'a nabaibori abatome na kombita are gotoma, so nkarairana. Naende oria nagokora egasi ase eng'encho mbwene akomokora agacha akandangeria, naende nkairana, ngakora ngakora ngacha nga eango onywa omete mosubati mwabo tata korwa aa, agacha akandangeria, nkagenda ecompany ya okorema amache hydro water well ya oko- ya ebisima. Korema na chimashini? Na chimashini,
ngakora ororo for two years, togacha togateneniwa egasi. naende nkarairana nkaga iga ake, nkabera nkaga iga ake eke getari ekeyio, naende nkairana naro obe. Bono nkonya gokora iga na iga ningasoa ekampani ekorokwa Polo industry, nabo nakorire, egacha egasi egacha ekang'erera twenty.

Bono korwa agwo kidogo iga bogachaka gokong'a ake. 2019 January, February mpaka March, nari nchagete koigwa eshida ya signs chia oborwaire obo iga bwa esukari. Lakini bono nachia komanya. Lakini bono ekero na lose weight mono, na nyomba bono nari naende achagete ebise naende tochia egasi yaye ere kawaida. Nkarua ororo ecousin yane nere ere Kawangware, konyora namoeresire agontebia yaya oyo ntogocha korakore ogocha koracha, torarora eshida nere ri. Agantomera mpaka efea korende nagenda, naende agatoma mpaka eria gatato, ah bono ngateba tiankore gento ki? Tiang'ende. Tiang'ende, nkagenda, nkabera ororo. Ewiki ewiki tereti it was on a Sunday aganteti amenyoke ndore egari ne rikanika rire amenyoke ndore egari ekorosiwa ase egete etakire erosiwe konyerora alafu nkore gento ki? Nkoirana nde konyora rianto riaye biaye okobera iga iga nkonyora omoshahara nche nkoire nyagitari torore tomanye shida nere ria. So on that Sunday nkaboka nkakora usafi nkasibia chianga nabwate egari tachigete nero nkateba ati ang'e ase nkaigwa ng'a narosa. Nkatebia ng'a ende nsoe egari ime aria, mbuto ororo nyowe ng'aki nkoba omogaso oria bw'ekero ekero kwaakire nabo obo, ngasoa bono chitoro chiga chikang'ira, nkarara. Bono ekero ngochia gotaboka, nonya na okorora tindi korora, sukari yatirire mono. Bono inche goaka esabu tachieti naki bo ngoe egari eria nimanyete kogenda bo ngosoka lakini tikonyara gosoka nere bono tindi korora. Nkatebia omoyo edriver eye, eneiba yarenge next, namoteebia narwarire. Nchong'ire nyagete tingonyara gosoka na gari, agacha akang'ira, chemist gete akagoria amariogo agantebia ng'a nkoira ororo ogore amariogo, toba ntomoe reso onye ogotoa amariogo atoe, tore chigasi ng'iri tiracha. Togoika ororo bono, oria agateba yaya tindi kobaa amariogo, nigo mokoragenda na nyagetari. Nkobatoma omwana morapimwe, nkogenda gopimwa esukari ere igoro mpaka teri kosoma. So nga aga akandifa nkaenda nkabekwa ward. So korwa erio nari nchagete igo, korwa erio nchagete igo tebe emiaka ebere korwa yaerire bono.

Na kore affected mono. Okogoro kombuya kore oko.
Nkobwate chinguru ake. Nkonge nkongoka lakini ebi yare ebi nabio bire affected. Igo bono ebitonge ebi okoboko kombuya kwarenge pi iga. Kwarenge buya pi buna ore. Narenge buya pi. Aye bono ekero yang'agete mono esukari ekero yang'agete mono yandigete zaidi. For four months ntamaete ing'ana ero.

Margaret Kerubo. Margaret Kerubo. Mm. Ng'ai sobo? Nyachike.
Okay.
Ng'ai bono obo- ng'ai obokong'u bwachakire ekiagera ndoche mwamenyete obogima obuya sana. Obong'u obwo bwachagete ekero yaigete bono korwa magega abwo nare gokora egasi ya- ekero ere egasi ya mboro eye ya kawaida ndanyare gokora, Mm. bono nare ch- na nkanyora aga security nkaba ngokora. Ekero yaika omotienyi onane Last year. last year, Ah.
omotienyi osita Mm. ekaera.
ekero yaika last last year, nario nario bono ebinto biachaka gokong'a motienyi osaba. Igo bono okonye mwairanire nkaa mwensi? Aa ntorairana.
Aa Aa bado Nairobi more? Bado Nairobi tore. Okay. Egasi eyio ekaera, bono ekabande nyomba, motienyi osaba, oyo onane. Bono riria twaigete togatwara ekerengera eria king'ana bakogenda asoke akore gento ki? Ayaa arete kende. Tokaigwanana togakora eprocess akagenda omotinyi o kianda. Eid eye ogosoka korwa nka ng'a oyerentete? Nere onye nyerentete lakini rende nainche namobusheti ase eng'encho ya obogima boria twarenge aye ntware konyara. Bono tokaigwanana rende. Amo nagenda, Andy buna yaikeire bono atari ko respond kende gionsi bono nokora amabwo. Yaani ntagete ongerese in details process engaki yachagete engaki mwachiete engaki mwakorete Okay. yakagenda ng'a Process. omokobete Eprocess echagete omotienyi o nane, not even omotienyi o nane, omotienyi o saba. Tokaba tokobwatia sana lakini ntokora ng'a ngofanikiwa tore. Togakora korwa agwo, togachukana na omotienyi o nane. Omonto one omotienyi one aane oria agatotebia, eria chente eria yotari nabo toka tore tobe abaremereria, ribaga nigo tokarire. Tokaba abaremereria, omotienyi okienda ng'a nyore eagent eria egontomeraa egontomeraa efisa ya soki. agantebia bono mokogania etiketi, nkomotebia okong'a mbuya nabo tokoba abaremereria. Tokagania etiketi for almost a week, etiketi egacha. rituko erio akogenda natakeire koba narangeretie gochia kobwata ase gete buna reliever, security, bono ekanyarekana tingonyara gokora ki, naende nonye nare komokoba natakeire nkorwe ndarenge ase nare bare kogenda kobera, bamanye ko bamanye etariki eria eikere, bamanye korusia igo bagende. So ere iga achiete bweka rituko erio. Akabera ororo the following day, in fact it was the following day, rit- botuko saa tisa naria barusetigwe ororo baga- bagasafiri.
Then korwa abwo what started? Okay, bono buna achiete, togende, nimo ng'endete komobwatia ng'aki gwaika, aga- agatumia esimu ere nde omodosi oye agantebia naika.

Tigaa tiga nde motebie are mbereri to bago bagoika chibesa inche nko inche ngotumere chibesa, aria obomaene natomete chilingi elfu saba, elfu saba echio ngakana, agantebia akane rent, nkorenge kogwakana echio chigotigara one thousand, ase one thousand echio chigotigara, ogoro ogoro nonye ne endagera gose ne ya five hundred, five hundred riria ogore amariogo, tokaigwanana. tokagenderera tokagenderera, egaika omotienyi ikomi na kabere, abwo bono nere etofauti eye, omotienyi ikomi na rimo, erio nsabete abana, na tata omwabo agakana. Naki- Osabete abana korwa are? korwa abana aba ntebete Iga eri more Nairobi, abana abarenge. twaturumbokirie omwana oyomo o- erio tochia na esukuru arenge omonene, oyo o kabere twamotirimbokirie ase eng'encho omong'ina mama na narwarete, ntwatare konyara kobera nere narwate cancer, Bono tako nonya okobera kwa omwana takonyara ase eng'encho ere obere ororo, so toka tokaamua tiga aire omwana ase obo. Bono erio di na obemba, nari ntebetie abaibori yaya, abana baria ase eng'encho omwana oria ngosieka are esukuru, babekeeee babeke egari, batiire bache bambere ere esia iga, ekora nonya onde isiko, egoika riria omwana oye achia koigora, naende mbabeke egari bakore gento ekio. Igo omwana ngosiga iga are gosomera?
So. Baka, bagakana. Ngamoakera esegi, nkamotebia otagokwana na abaibori, banchera abana batira, ng'a ndaikia nabakwanera, ngogotebia ng'a oo tinkomanya nakwanete. Agacha, oo akia gokonta yaya nakwane, abare oo agokana yaya ng'a tiga abana barabera kaa ase eng'encho oria onde nomoke. Lakini nende ngasensia ng'a egento nkere gekorete gento ki? Kegendererete. So communication yabo nabo echagete kodivera korwa agwo igoro. Bono, egaika omotienyi riko riria kabere okaera. Nabo togokwana lakini tigokwana buna abanto baria twarenge amo. Mwagakwanire amo.
Egoika
egoika January differences chiga chikaba igoro mono, nabo ndamokwanire tairaneria, omotienyi o kabere oire bo igo, I mean ah omotienyi oyo o kabere bono, enkara yabeire igoro ase, nkodaigwa onde, oborwaire bwabeire igoro. Chibesa chi'ogodaigwa inchire chi? Echinyomba naende bono tochi bono to- to- toinakanire gochia maega, omotienyi o Okomera Ebereti ndagakana, omotienyi oyo January oyo, bono twachakire gochandana na omonyene enyomba naende, inche omonyene nyigwete bobe enyomba tindi korwa, bono naria omosubati ominto omonene, nari achete kondikera emessage egante yaya into ogokora, ogokonia ebinto bia enyomba otirimboke. Onye okorwa aria gotorore ng'aki toranyare nonya tori ntore nse obomanyene bwa amagena, torore ng'a ng'aki orarue arure, rakini ekanyarekana ng'a ebinto bia enyama tingonyara kobionia ase eng'encho nimbwate are ase, baria mbatagete bakane, giateka aka aga option ebinto biria agateba bono ebinto ebi bionsi bire ebi ogotwa ogwakana erent, ekanyarekana bo igo. Mosubati oria omonto omonene nere ochete komoira, abatebi korwa agacha akang'o, naigwete bobe mono. Na mpaka bono iga buna ndi mwaye iga nomenyete mwaye.
Bono ogoetana okwo nkorokio mwaetanete na omong'ina?
Oyo mwane bono? Eh. Ase inche tingoteba ng'a goetana nkware nkorora ekero tochi ochakire ko raise ase chibesa chiria namo namo buna akabesete chiria akorerete eprocess. Bono naende inche atagete nchiakane, inche omonyene timbwati gasi naende mbwate oborwaire oroche. Ki Abwo gasi na- mwakorete process ng'ai mwaroseti? Inse abwo nakabesete korwa Mm, birenga. 13,500. Mm. Ah, bono nachagete gokwana ebinto abwo, lakini bono orore chibesa akobeka, ago- chibesa agokwana ng'a tokabesete, echio ekogera akondaama. Yaani ngomo bakamoboria ng'a mbuya ore bori ase ebinto akobeka ara ri yani Yani, abanto eh, mbaragotebi gose Yes, ng'ai eh, na- na- ya- nonya nere ogokwana kwaye mpaka mo- nonye nka kera mokwana ase esimi Mm, nonye nka nakerete omong'ina mwane esimi ogokwana amang'ana amange omwana omo- omong'ina okomoboria gose mbuya mwabangete mokagenda nkorigia kwarenge gochi nkwamaete epro- eshida ya omwana oyo bono naende aye ogokwana ng'ai akoruera. Bono okora ng'a nogosareria koria, egere tinya komobwati mono ng'a gose ntore amo nere, eh. Ekero ki ndatebe, ne enchera eyemo ya okorigia ogontiga ng'a naende tinya komobwati. Because omonto goikera gokora amo amang'ana ya oborwaire, naende eye na eye esukari eye anyora tore nere, na na oborwaire obo bonde buna bono na bire affected iga. Tinkageti ng'a norame omonto igoro ya oborwaire tari ekero atari ogo tari igo arenge, eh, gose iga aiboretwe bo, mh. Bono ere ogochenchwa kwaye nogotiga egere egere
egere. Ebinto ebi agokora ama asesini, agogotomera Facebook, agogotomera WhatsApp. Facebook naro amo sana, WhatsApp naro amo, bono mpaka egaika ase eng'encho yokora amakori kwaye, ngacha nkamobloke, kera egento ekero takonyara kontomera onye, bigo omo affect zaidi. Akogenda ogopost Facebook? Facebook naposteti, WhatsApp agotoma chimessage. Chiokorama mm. Akagenda obeke ebicha yao Facebook. Facebook bono nabegete ebicha eh. Mm. Mm.
Iga as we speak bono nigo kwana more. Mm. Mm. Moiso onde ase ngende na ompoke chinamba echinde mm. enamba eye arigotumeka ya korua iga mm. iga ikore ikareta eshida ya WhatsApp mm. akaranyetiga mm. lakini juzi juzi nanyora nando ndikete message mm. yokorama. Nobwate those messages?

Igo bono ntotebe ng'a okogenda oko isiko nabwo gwasaria efamiri yao. Exactly. Mm.
Ningejua otangenda. Mm. Mm.
Emiaka ikomi na sita mwamenyire nere, bono agokora amo egesaku eke.
Nonya to- natotwara differences eyane goika abwo. Mm. So nabo ngoteba ng'a okogenda oko kwaye, nabo kwagerire aa- ainenire egesaku eke.

Ayii bono eh! Yaani mwamenye na omonto sixteen good years, mobwate mpaka omwana oria secondary eh, sixt miaka kumi na sita in in a marriage, mwana goetana na monto, ochire ng'umbu. Amang'ana agokwana tari amakong'u? Amakong'u, amakong'u naende bono buna erio aposteti, bono apaunganete na abanto ba iga aa bare aaria. Bono oyo okomenti oyo okomenti, oyo okomenti, bono oyanyora ng'a nkondoma ere side that's why naprogeti. Naki ngokora amoikeire. I could have wished to talk to her. Mosu mosu mosubati oyo akorera, agocha ororo ewikendi yoka.

Lakini abagusii tiga toraborani tulizane tu ase obwororo aande nabo eratoke amang'ana nare momura oyo ataratueresa maybe, aywo nere akabwate, torochi omanyete kera omonto nabwate ensemo yaye, naende kaka intwe eganga yaito enene tari ogosarera omonto erieta, we we want to listen, yaani to togotaka totegerere, buna oyo twamategereire, Aye goika ang'o nanyore enamba ya omonyaroke oyio gose oyio bono omong'ina, actually omonto obeire ase enyiomo sixteen years, oyio is no longer omonyaroke oyio na omong'ina omogotu. Nare gosaba anyore enamba yaye lakini timanyeti ng'aki ngokora, lakini tiga toraboranie abagusia ase omoyo omwororo. Mwabeire na omogaka oo miaka kumi na sita, mogaka oyo nere konya ogokorageria aye tobwati gasi gokarasete nyomba. momekana eye one two three sixteen years mpaka oamoire koagacha enyomba enga buna eye tari rahisi abanto mbare bakoria omosara omonene lakini tari rahisi monto gocha koamoa koagacha sobo that means nomonto bwechogete na obogima bwaye at that time because tari rahisi konyora omosacha ogoteba ng'a tiga ng'ache nyomba ye rigena ka oyio nomonto ogachire chibese naende egasi yare gokora. gocha kogata chibesa gotiiria enyomba mpaka eikaa, baria mwaagachire, it's not one plus one. Efoundation ya koumorera enyomba to this level, it's not one plus one. Gaki abagusia tari bobe kaka, mosacha oyo nabo aratware weaknesses chiaye, nabo aratware amang'ana aye, lakini. Okorama oko nasomire aa is it really worth it korwa ase omokungu mwaberire nere enyomo sixteen years um ga monkonye ko reason eh mosacha eh abasacha mosacha nabo aratware weaknesses chiaye buna omonto eh mosacha nabo agotwara weakness chiaye lakini na ekere ekewango um. Oyo nabo arabe ekoni mani buna agoteba, nabo arabe ekeremo buna atebire we it's okay, lakini gaki abagusii nonye na abang'ina montegererete isiko aye na abasubati, does it deserve goikera ekewango kia amang'ana aya nasomire amakong'u eh? Nabo mogoetera na omosacha.

Ase ekewango ki'amang'ana aya nasomire korwa Facebook, matusi amakong'u, omosacha mwamenyire sixteen years okomoroka eeh okomoroka idiot eh, omosacha mwaberire nere emiaka ikomi na sita, gaki Nyasaye bwamabera. eh, okomoroka ekoni manye, kwamoroka eitiot, kwamoroka mochinga, kwamoroka kigwete, kwamoroka amabi, ya ai eh. Gose bono abana aba baito bakare ng'umbu nabo bakare iga, bakare timanyeti, timanyeti nabo mokare iga eh, in nakorire chistory. nakore chistori chia abang'ina gose abasubati batamete koruka, yaani omosubati agosoka ng'a na eduka agochia, akagenda pi koruka agatama. Later on after one year gose a month, efamiri egocha komanya ng'a yaya, iga achiete Saudi Arabia. Lakini tinana gokora estori eikerete to this level whereby. Matusi buna aya akina they are means chia ogo solve family problems and family wrangles but not to this extent. But anyway, aba nabagusia bamino bakoregete korwa aria, eng'ana yao gochia ase bare because natagete sana nyore omosubati oyio i could wish timanyeti kotoramonyore well and good naende nabo atotegererete gose nabo aranyore clip eke. I could wish ng'a baba gokonyora eclip eke magi nabaruku eeh magi go inse kiare omani gokonyora eclip eke we could wish gokoa naye airtime so that ujieleze we could wish so oka onye kwanyorire eclip eke you can call me enamba yane noyo ere abwo na intwe ntogani buya gogotegerera erinde eri naye oigwekane.

So, your last words, abagusia bamino mbaria bakorigeretie aria, eng'ana yao yomoiso naende ogosaba kwao, erinde erio tokore, tokona goteema torore gose later on ntomonyore. Egento ndakwane ase gocha ase abagusia baminto. Okay, before otarakwana, e- e- e- eissue eye kwanyare koyeresia ase abaibori baye? Omanyete ekero bono estory eye yachagete nari nasabete abana, naende ntwakakwania nabarabwo sana. Na abaibori? Eh. Ah, there before. Eh, Aha. lakini bono ekero naraba abande na abana naende ba Yaani before ekero kwabwati chibesa rende. Eh, Eh.
naende bamwire gokira Mm. aro omana inche nana gokwana aya nana gokwana lakini rende ase amoibori especially buna omong'ina mama namanyete naende ere omonyene obeire okomoakera esimi mpaka bono ekero aikera bono amang'ana aria Goakera mama esimi, keri mama amoiranerie, naende ogetumia kondama zaidi. Bono nto- tindakwana nabarabwo naende naroche ng'a bono tingonyara gokwana nabarabwo buna ekero bono mbamaete ng'a omwana obo arochire nkobakonya akarete gento ki? Obvious nabo bagotomerwa chibesa. Mimi kwenda kwake tari ng'a na- nigo yabetereti ng'a gose ng'ambetereri ebetereri ng'ambetereri antomere chibesa. Nabo arekorora ng'a inche kera ekeiya ogokora gento ki? Ogokora. Eeh
iga emiaka eye yonsi pi mwamenyire ikomi na sita, kwana gotwara any case ya ogokonia omonto? Inche ntwana inche yaya gaki, nonye ninkaga iga nobore inche yaya.

ekero bono ngachaka motitia nkegenderera ase eng'encho ase eside yao yasenyire iga, tiga ecompensate neye na four thousand echi etigarete, onye ebalance ere oo nkoe buna ebu, onye ebalance teiyo, omo- omontebie. Bono yaani amang'ana aywo yonsi pi igo, naki ekiagera bono akebegete ng'a nkonetie abanto ba sobo, bono kobakona nabwo nintwe chiakonyete gose nere chiakonyete akagenda, narochete esituesheni yane, gaki kobaakana na obokong'u.
ebinto ebi agoteba ng'a con man wa mapenzi, eke ninki?
Ogochika gaki abwo bono timorenda sana tikiamineti, gekogeraa. Ekero more ne emiaka ikomi na sesano nagokobwata na mokungu onde?
Okay, maega nabwate omosubati onde, iga achete konyora rit- naende are omomaene. Esimu eye yagetwo oria kumbe iga ake, tabwate number yane, iga ake agakeria endugu yane, ng'a nkonyange enamba ya, ng'a inche moka omoro omino nkonyange enamba ya omoro omino, Yaani omosubati kwabate before otaranywa omoyo. Mm. bono ng'a endugu eye yane yachi komanya ng'a ere agakagana oria ogokora gento ki? Okogoaka. Okogoakera, akamotomera, tachi korende tachi kotwara ebirengererio ebio gotakomanya ng'a ng'o, ere akamanya ng'a nere oaka, nkanyora esimi eria egoakwa tore nyomba. Bakana naende nkobori ng'ai, ng'a inche omoyo one nkebori ng'ai enamba eye yarwa, aro nari ng'akerete ase esimigo chiane nkobori ng'ai enamba eye, ng'wanane enamba eye, ng'anche gaki ng'akera tincheti, aro my brother aga apologise, nere ngatema komo explaineria, lakini akaba omokong'u ota understand, mh. Igo naki eki ekesi kene nkeiyo gaki ndang'ainete eh.
Omwakegambete egekaba settled. Ntwabokorete tokagendera nobogima.
Ntotebe ng'a maybe kero kende nenchera akorigia arorire ng'a oborwaire obwo bwao mboche bome omosii gogochia motwe origirie enchera mogotigana mapema. Nabio nabio ekonyarekana boigo because omonto goika riria ogocha gokora amang'ana ekeremo ekero otarenge ekeremo nabio ekonyarekana ng'a ng'a aroche nachire koba omosii iga asare. Abagusii ngoteeba bare ng'a omosacha nabo akorageria omokungu the entire life, omokungu atabwati meremo, lakini mokungu naro otaragerie omosacha nonye na amatuko abere, ekero omosacha are nyomba atabwati meremo. Timaeti gose obwo na obomaene, lakini it's evident. Eng'ana tware gokwana ya omoisa gochia ase abagusii baminto. egento inche natebie abagusii baminto. Ase baria bare nyuoma na ase baria babangete gosoa ense enyuoma, oborwaire tari gento kegoakodi, nigo ogocha kogera ng'a ochenche after mwaberire na omonto oye emiaka emenge. onye amagoso akoba nyomba tiga aba settled. Nao mogoisaransa mwanyagamba ere, lakini tari egoikera ng'a mwatwarire eyaikire engaki, mwatwarire enchera ng'a gose oyomo tiga akore eye na eye buna bono oyo nakorete, goika ochenchie, ochake korama korwa aria ase ase eng'encho ng'a bono oroche ng'a gwachire koba omosiiga ase ore. After engaki entambe, ere kwamo kwabeirire nere, otana gocomplain ng'a nare omosiiga ase ore.

Toteme ko understanding omochando ninki. Nobwate any other request to Inse enyomba eye. Ase erequest eye konyereta na ase eng'encho obomaene ninyore egasi eria okora ya mo- ya amagoko tinkonyara ase eng'encho ya ase eng'encho ya amagoko ane tinkonyara. Alafu namagoro gotenena ta unless inyore ase ng'egete buna ng'egete iga, tikonyara gotenena properly. Bono yabeire egasi enkong'u sana ase intwe konyora egasi. Nare goikera iga abwo ng'usabie request ya ogokorerwa enyomba, gekora nabwate omoyo bwa ogokora enyomba. Lakini eria yambia teri kulingana ne situation inde. Enyomba yarenge akwa yao kwa ogwatagorete. Enanyetagorete.
Currently ng'ai omenyete bono.
Bono nde ne ne sister eyio ong'oyeti. Nao ndi moyo ase eng'encho ya ogontake care ase eng'encho ya oborwaire.
Okay.
Ebinto buna ebi. Ko bono sister yaye ekorendete. Nomenyete. Nomenyete. Okay. Mwancha omorigereria, abwo nao ngokorera moroberio bwe rituko ria rero. Mongwana oyio napostete estory yaye Facebook, mokang'a e go ahead ng'a kaka yaya, we want to understand ninki kere, mokang'a e go ahead ekiagera ninwe chiboss chiane. Ekabidi ng'iche buna twagambire nere, and we also pleading amagi asore, we could wish to listen to you. Tomanye ng'a upande gwa kwa story ng'aki ere, maybe nabo oranyore nobwate gento naintwe totanyora aiga, it could be good. Bono iga kang'o nase eng'encho twakorigirie we can't na number tobwati lakini onye koyebwate please share with us, nomaete enamba yane ya WhatsApp noere ase social media platforms erinde riria tokwane naye totegerere ekong'u ng'a korwa ase ensemo yao ninki kere. Korwa chinsemo echi iga chiasamete mokwerero ekenyoro kia bosingi, ah bosingi bosingi iga ere nyacheki. Obosingi Eeh, nere yes, bwanyacheki eh, exactly, obosingi. abwo nabo aminto bagaye. Eh, eh, obosingi nere ere nyacheki. Manche omorigereria aa aya namang'ana amakong'u, lakini rende kaka ekero togokora estory, egento nkere keria tokoroka ng'a observations. Maswali naro ankweboria, maybe ande morankonye konyora amachibu. Nategerera estory ya omongwana oyo, kaka ntwe. Egasi yaito noko offer a platform for people to explain themselves, nto ntocheti aiga gosaria onde rieta, gose ntocheti aiga gotenta anyone negatively, that's why nateba onye Maggie kare in a position ya ogotoakera esimi tomoe platform, we are free to do that. Enyomba eye buna moroche eng'ana iga, enyomba eye neye permanent, igo yachagetwe koagachwa twenty eighteen, korwa abwo

Korwa 2018 mpaka bono, nkorengereria inge onye riria omomura oyo yarenge econman, kangorera ori iga akonetie abanto engaki eria are koagacha akorere enyomba. Rakini, magi nabo toganetie tokoboreria eswali naende otwerese ng'a kei, omomura oyo iga achakire koba econman ase emetienyi eye etato. gwachiire Oman, the three months, emiaka eye ikomi na sita mwaberire nere, na igo nkwana korealize ng'a nekoni mani are after emetienyi etato gwachiire ng'umbu, nari gwachiire komanya ng'a ne conman. Naende we could wish onde bwensi ore esika aria omomura oyo akonde chibesa you reach to us. Onye This guy onya kogokoni chibesa anywhere we could wish also to get your story erinde to verify ntobase go crucify Magi bweka. Number ibere abanto basarire chinyuomo na abaibori nki ngotebera igo kaka Magi ekero achiire ng'umbu abai abana baye bakara ase abaibori baye ka abaibori mbanchete ebinto ebi ebi. Igo abaibori nabo baromerere abana, erinde erio ebesa yacha in the name ya abana, alo ee abana baigwete koria omochere, alo ee abana rero ebaigwete barie echabati, alo ee abana baigwete rero barie enyama. Yaani ase egisikusi eki kia abana, abaibori ngotu nakorire chistory tari echia mage bweka na omongwana oyo, I have done stories okonyora abaibori baumererete abana b'omosubati, Esababu tu neri ng'a yaani kende giaetire ase bare. So abaibori totari nabakong'u, titobaisa gosaria chinyuoma chi'abana baito. Namba isato, ekero magi akogenda Oman, narenge very much aware ng'a omogaka narwarete ekiagera omogaka garwarete bare nere. Oigwete omotomeire mpaka erent eri bosaba yogoakana. Igo togontebia ng'a siringi elifu kumi na tatu echi chikabesire korwa sobo nchibaetanie, ekiagera onye kagotoma erenti ya elifu saba, elifu kumi na tatu na egento egeke are gotoma, akore edeni eyio, onye obomaene, chibesa echi akabesetwe chimokonye agende ng'umbu. Igo ase estori eye yonsi, egento ngosoma inche, esababu nere ororo eetaneti chibesa echi chigokwanerwa aa. There is a reason why either omosubati iga arorire ng'a omogaka nache abe omosigo, ankombe ebibesa ebi nachire korigia, chigende ase oborwaire. Goetera influence, maybe ororire ng'a bono, amobwatoke mapema atarachi korwara mono, maybe may yaani am te maybe, tindateba bo, rakini maybe, ekiagera, gakonya omonto kagotoma erenti ya elifu saba, eh, ya kanu Nairobi. Nontebie ng'a siringi eribu ikomi na tatu nchimobore, airanie ekeombe ase bakabesete, gose airanie ase abaibori ase chiaruete, thirteen thousand. So, aye ekero okorengereria iga oroche ng'a eissue nechibese gose eng'ana neroho, ayio nagotigeire orengererie, ong'e amachibu ase comment section. Manyete naende nkoruka Rogers Kakasungura, Nyasaye oyio.